Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Qabel ma nibdew nixtiequ ngħidu Għanna live show ġej, ma ninsewx għanna live show ġej. Guys, eh, mit-tickets għal-bejħ, 30 eh, ta' April u 2nd u 3rd May. Eh, tickets edin fuq buytobacon.com, tistaw sibu għomem, ibbukjaw issa xem iktar minn 50% ta' sala l-esta mibjuwa. U naħseb hemm ċans ikun hemm ħafna iktar. Sala tal-iljieli.
Tal-iljieli, tas-swali jiġi għax multiple salajiet. Toqgħod, toqgħod. Imma insomma. Nekku għamlu da il-kodba tal-Aramajk. Eżatt, eżatt.
Faqalom malajr l-sponsors tal-live show li għattu dun għatid Black Box li eh, meti juħsib il-sound u eh, dak kollu li jem bżon għax il-sala

BUB code li ser Tunu tistaw titfaw flap u teħdu discount ta' 10% għal vjaġġi l emmulaw. Saigon food truck u kol stretta. Li se jkunu għedem mek bil-birra tagħhom, it's fantastic, try it out guys. Eh, I stage u koll qed jieħdu ħsieb l-stage, l-elevated seating, is-seating kollu. Wild West Bar and Grill, Gozo Creation se joħsibilna l-Prinz ukoll, Jessica Conti bil-makeup, CAMC Security, Three Six Zero Safety, Peak Insurance u anka Ozo Cleaning ser ikunu qegħdin jieħdu ħsieb it-tindif tas-sala wara kull live show. Matt Photography joħdilna ritratti s-soltu u Ilmi Media din tkun qed jiġbed il-video biex did-darba noħorġuhulkom b'mod eżaġerat ta' 4K u ħa joħorġilna kollox u ħa jkun very very well produced. L-imgħax għalik kemm hi għad ħażin. L-leba kif ġiet Aw, taf kif għaddejt minn mal-birra men. Enti Vera, eh? Tiġa teni episod li għamil ta' di, mux minn. Eh, ma sissa zom.
Inti għattajt nier miss. Ta' kemm jien niprofa ntaqqala l-mara miex eh, jirnexxieli eh, ġifieri dawn l-affarijiet. Ma nistax tgħid li kważi. Kont għamil tostja tliet xhur naħximen. Mort fuq vapur u taqqal. Vera? Mort fuq il-fuq cruise u taqqalta. Ta' kemm ħafna sailors ta' fuq il-vapur, dawk mistaġbin. Għalhekk ħariġlek samrani naħseb.
Smajtu minn hawn.
Captain Phillips! Erġajna għal episodi ieħor Bite Bacon number 30 and a lot, ġifiri għadna għadna ħajjin u għalla volja wara l-varanga ħessil li nqal online. Għadna u nixtieq ningrazzja kulħadd tas-sosten li tawna u wkoll Sosten. il-ħessil li qala imma. Però llum qegħdin hawn. Mistiedna speċjali, Nies u sinjuri u sinjuri, taf hi dak sinjuri u sinjuri? Għax ladies and gentlemen ma nistax ngħidha bil-Malti. Il-fqar li. Għalikom illum għandna lil Jasmin! Ma nafx xkun jomma!

Issa tkunu tafu għal xiex, għax eh, ħankunu ħanżru nafu għaktar. Iet ġa daqxie, enti enti daqxie popolari fuq social media. Ftit. Ftit. Ma issa tkunu tafu x'tagħmel eżatt. Għajt, għana ħankunu sinċiri mal-ewel, għajt? Għana għon ċerti minn inti ġviri, I mean, ah, jinsirt nafek through another person, u kena bżon namlu naqra research sew, tħanna di, pax Ċertu nies ikunu famużi bħala pereżempju għandna l-Gerald għall-episode li jmiss. Eh, kważi kważi qassaqsejna xi ma fittixna xejn fuq, għax nafu kollox. Imma inti. Eh, Apparti li ssib fuq bullshit imma somma. Awija, oh, right, it's fine. Ma kellna bżon għamlu research u wara li ġerrejn iħtlet darbi tal-sormok. Alright? Komplejna ħadna break, ħadna break, ġerejn iħsib darbit oħra. U sibna daw ritratti. Sibna daw ritratti li. Issa, sibna daw ritratti. Issa, is-sejf jgħinihom. Ġerejn iħli l-xulxin għal sorma. Umbat għadna naħsbu. Għax, bil-forsu, da fari da jek tamel. Infatti ta' ġerad l-istess għamilna. Siru ta' fuq, siru ta' fuq.
Ta' ġerad dek għamilna.

Kemm il-libha ma taħmluhomx il-karozzi n-nisa? Poġġu fuq il-karozzi!
Poġġejt bil-mod.
U dak iż-żmien ma ħodx niżel kemm niżel issa. Dak iż-żmien ma ħodx niżel.
Xort tal-pist fajtu billi poġġejt bil-mod ma bil xej, ġifieri. Ġi tkun ġentilu. Emma.
Ma nafx, jiena ma npoġġi fuq xej, jiena vera nibża li nkisser kollox. Inti, għandkom fobja. Għandkom fobja. Kieku hekk ikun warajek. Kieku x'ismu jiġu ah, minn- minn minn dawk minn dawk li tara fit-toroq jisom jisu hemm wieħed waħdu tal tal tal-bot jekk inpoġġi fuqu jiena chips inġibu. Għandkom fobja mit-toilets li jkunu maqtugħin mill-art? Dawk li jkunu mwaħħlin mal-ħajt biss? Għandek fobja Raff int ukoll?
Int kemm le, oh, illa la xfobja għandi men. Int meta kon zaħir omma kienet taslek fit-toilet jew xi ħaġa. Għax jien kollu semmi toilet zbrada taf kemm darba semmejt. Għandi fobja minnhom. Aħba li ma kien jipparikjaw kien toilet. L-aħħar darba ħassejt nilqa' ħażin, ġifieri għax qed li ma naħram kien jien eh. u l-aħħar darba fqajtulu għaw il-lok jimenna x'għawek nibar ma wara dak l-ostja take away li ġibna kien fi Caesar Selidos, Caesar Sos. Caesar sot vera soppa.
Ostja. Em, eh, Qabel ma- ħankomplu.
qabel- Qabel ma tkomplu, dak il-mikrofon tagħha eh, jarsaq aktar viċin tagħha ta' għax. Tajjeb, ek, proset, ek, ek, Ara, ek, ek, ek. Għamilu l oħra ma ħalqa, please. Ah, Ma nistax.
Daw l-affarijiet.
Ej!
Ma nistax. Da!
Għamili xie u kelta. Dem ħanidej.
Da ta' wara l-boyfriend tiegħek. Liba, brother, ostja. Xit leġin ġejtaw.
Mela, jiena kieku nibża' kont nibgħat għall-mara fuq ix-show tiegħi, jiġifieri jiena niġi kieku attent, qgħod attent. Proset għax jax BMW għandi. Mela, għallu l-ritratt ieħor. Diċara. Għaliex qiegħda bil-helmet hawn? Għax ta' xeba r-raġel biex ta' dibbenġin fuq tal-BMW għax poġġejtlu fuq il-BMW. Għax għandek mutura, għara fejn. Għandek mutura da bil-qedda fuq il-bank. Zejda.
Daka xħasrek ħassek ħabba li ħxejtlu l-BM, da xaffarijiet huma. Zejda qiegħda bil-BM.
Eh, U fuq dal-mutur.
U daw hekk da bevu, da da da 1 to 5 lejat. Iż-żoppe da tifraħ bil 1 to 5. Aw, ħafna nies kienu jaħsbu 600 ma nafx kif. Demma le, sa ma so, it-tnej kubik da għallu lek da motor jiġri ħafna jew eh. Le.
Ma stajtx inġib liċenzja kbira. dak Once iż-żmien. again, għaliex libsa l-helmet hemm, you're quite safe dak il-motor. Dara ta' jimxi bil-mod dan ossja motura. JD wara sort minn Bil-mod, pasti bil-mod. mill-fontanella jaddik bil-pass. B'relax ta' ġifiri. U għajja, ma biex tibda, biex tibda tajjeb. Le, jiena, jiena. Ma mela bizzob ta' scooter. Jiena laqqas bi scooter ta' saqaj ta' tfal. Għalleċ ma nibda. Għax jiena nixkana xkanatura ta' Ġesu Kristu, naħxi familja, zgur. Bilanċ ta' xejos, ja. Ma għandek ċans. Jiena għandi daqx, inti tifhem għandek il-moturi u koll ġviri. Eh. Issa le.
Le. Għax eh, kienet ħarġit li mara bes. Mollita.
Kienet ħarġit li mara bes UV, men, minn stop sign, u ah. mutur jider, u jider. U kemm il-darba kważi kienu ħaj tajruni, jow, tajruni. Spiċaj tibza.
Mish nibza, jien nsuq sejf, imma n-nis. Ah. Eh. In-nies. In-nies, hemm naqġen fuq barra.

Li jkun hemm fil-magni tal-ħasil. Dawk għall-kunċerti tixtrihom la dud. Il-bqija, il-bqija,
ħallik mill-ostja Honda Whirlpool. Kendi Tixxina. Eh, u, onestament, kif rajt dal da ġitni f'moħħi viżjoni ta' żewġ muturi li parkjaw qudiem id-dar tiegħi. Kif iżżob men tixxi mutur electric u ma taħsibx li ħata għannejk, mela mutur electric li da Ma tisimawx. Perikolużi għax ma jagħmlux ħoss. Apparti dik, apparti dik. That's very true. Perikol qabel kemm jimxu men. Umbat fuqhom miktub vilment Imola. Li hija race track. Fil-Imola. Le, ma ta' Aw, nejdu di ma jimxux. Jiena ħabib tagħna tiegħi ta' ref għandu karozza elektrik. Le, l-elektrik.
Xi xek żgur li jimxu l-elektrik. Il-wix.
Tal-iskantament, vera bla ħoss bla xejn, imma Scary l-avvanzament. Imma ma jkollok miktub Imola. Isni jiena nagħmel ta' ta' Rocco ma' zobbi, le. Ħadd mu ħajem minni. Le, nitnejjek bija nnifsi sewwa. Fuq dan it-tratt inti inti żidt. Inti żidt ħafna hashtags kont. Kien hemm hashtag Imola,

Isma, kolħat fi traffic u jikon nasal qablom, dik l-importanti. Hashtag minimoto.
Tiftakar kien hemm żmien tal-minimoto kolħat għaddej. Illa għallu kem kien bestja. Hashtag, għara, għara, per eżempju, tarom hashtag 125 u di oħra, di għal xiex fajt 125, tal-mistrija, ma ma nirreklama. Ija, ma nirreklamax bil-isket kollu. Nikteb 125. Proset. Hashtag Sundays, hashtag Eh, sunny days dik. U jien naf kelli eh. dwejjaq dak kelli xogħol ta' dwejjaq dak iż-żmien. Imma kienu l-kagos tiegħi. Ma ħextek nixroba toqgħod hawn. Toqgħod tajba. Nixroba toqgħod tajba. Hashtag daħalu li f'sormi. Għara kif intfajt hemmhekk.

Di l-ostja. Eh, eh, ma jidilna fuq to be honest.
Da vera mux xejn ġifiri, jina nħob eh, joġbuni ħafna postijiet abbandonati, nħob il-history ah. tal-buildings antiki u ek fimt. Il-kwartier nazjonali ta' nazjonalisti mort!
Fuq ek tgħid li xejn, għax m'għandix idea fuq ek vera. Pero da ġast sibt tratti ġo jisu kien trader abbandonat u Naħseb xi 20-30 years ago kien joqgħod xi ħadd hemm u sibdaw ħadd titrat. Jien xi nagħti kumment fuq li qalet jeż ta' qabel ġifieri li jiena nħobb is-saqaj. Nixtieq nikkonferma jiena mhux is-saqaj li joġbuni li dejn. Tan-nisa. Il-platti bl-idej jaslu.
Tini wahda f'20 minuta. Tini wahda f'20 minuta. Min għamil kafe dal-ħodu għalija? Jena. You bitch.
Għandek raġun, għandek raġun, kol biex ta' kulħadd illum, vera, vera. Imma stajjeb u nkun qed tkun naqa' biċ law, le, biss kodu naqa' equality in the household. Imma għandna ritratt ieħor.
Naraw.
Hmm. Di il-BMW li xejt sewwa, li kissirt qabel. Ma xejtix għandi għada mbarra. Waslet il-timing chain imma ostja. Dan ritratt imma, rrit turi l-nies kif tidher il-karozza

Laburist kien hemm. Ma għandekx is-suffera.
Nispera li le, nispera li le. Jiena ti isma' raf, inti xkun tista' tgħidilna jew ma tix tidħol fiha. Turkos.
Mela xi evitar.
Jiena, Għat ma notajt taint ta' yellow fija tijaj. Għajja, fista jkun ma t xifta għax tipex. Le. Għajja, it is yellowish, it is yellowish. Ej, ben, jina color blind. Jista' jkun color blind hemm naqa' ta' yellow. Le, Yes, le, mhux mhux kuluru. mhux forsi mhux b'saħħitha l-leba għal xi. Ma noqgħodx- ma noqgħodx inħares hekk.
Tarax il-color palette ekku tara, mela. Dana għandu naqa ta' Chroma 62G 74R. Ma nafx mela, mela narrendi, issa mor niċċekkja, ma hekk qed tgħidu li kollha. Jiġi jiena fuqek li tal-li noqgħod. Għax int għandek l-aktar tfal, li ma tijaj tajba.
Tidduqa biex tkun ta' Alla.
Bala. Imma nafx dana JD jista jgħid li jekux vera jew le jew jek se jizbal jew le. Inti għandek missirek arbi u inti stess qed il-JD

Għax daw kif faqqaw tfal bla doċċu. That's true, vera. It's on factory, vera. Għabdujtu, it's good, it's good for them to do it, vera, vera. Hemm xfilinġi li l-issues ġvira xem ħafna, l-ura, obviously, għaxem ħafna għandek inqas attention. Mux hekk id-daddy Drajt, id Mela kemm għandek aħwanti? Le m'għandix.

Le, dak bazzikament, ħajti naqfakjata għalek nħobb id-dark humor. Okay. U nishtiq nejtu kol għal-minijat ħafna l-ura fuq daw l-affarijiet li dark humor literalment salvani jek tista' tgħid fil-ħajja għax dejjem bajt pozittiva mela, u dejjem oh. affaritek ħattom bħala ċajta. meta kelli 15, eh, kien rabbini missieri, un bat ommi tipo għalt li isma dak mish missierek ta' U jena lajk, iż-zoffa xkema, degwa, s-sattejli. Mela, u ah, ta' 15 sir naf, u da li kien rabbini għal 15 years ma rridx jaf aktar bija. Keċċini, batni noqot għand ommi, ovvjament kelli naqarrabja li ommi u kont naqa kif taqbattejt.

Fux kemm għandek. U komplejt bil-ħajja, rabbejt li nifsi ta' 16 sena. Kollox waħdek, għaddej għanti ġifiri, jek. Ġejt Malta waħdek. Aw, tag life, għaj prosit ġifiri. Ġifiri, mandek għalfejn ta' għalfejn. Vera prosit ta' veru, vera vera prosit. Taddi minn xiex taddi, tibqa pozittiv straight. Id-dark humor Għeni ħafna. Forsi ħaddieħor ma jifhimhiex, imma d-dark humor vera tipo għeni. It's a peace of mind u għax inti taqbad ix-shit ta' ħajtek, il-damage u l-hassle u inti biex tipprova tgħid ma taqax dawnu ħażin u taqgħod taqbeż mill-liba fucking ċintijiet u whatever. Tejt, tejt, fakit, għanu, aħjar nitħaqbija il-ħessil kolla tal-ħajja, ġifiri, I agree.
Mill-li naħxi ħajti jew. Issa jen kont se nistaqsik għax inti għandek storja fuq da missierek putattiv. Putattiv xizzo. Xinu putattiv?
Putattiv.
Vera, ma fxiex putattiv. Diġi tib ta' marda. Putattiv xini? Putattiv, ġivieri. Inti għat ma smajt San Giuseppe il-missier putattiv ta' Kristu. Le jena nafu San Ġużepp il-Kurnut.
Wow. Be, le, le, le, le, le. Għalix, għalix, għalix.
Ma jew hekk jew oħra hemm ġifieri. Le, putativ basically jkun stepfather bil-Malti. Putattiv jiġi stepfather.

Imma. Divorced.
Ċiġivi divorced? Mm. Divorce.
Mux għan nidħol daqsek fil-dettal. Eżat, ma bżon, imma dak, so dak ma kienx missirek. Eżat. U ma kienx jaf li jinti mux bintu. Eżat, eżat.
Aħba Grande Fratello fucking kien jagħmlu Child's Play heyday fuq għadi. Mbagħad u jien li rabbini kien Palestinjan. Biex taraw kien bi aktar fakjat għal ħaġa, iż-żewġ il-kuġintu Tajjeb? Ġifieri u kellu naħseb xi 50 u kuġintu kellha xi 26. Ora ma tantx nista' ngħid fuq jekk għax l-Rustjana iżgħar minni. Irrelevant, kemm għandha żmien? 27. Kemm għandha żmien?
20 għandu.
20 tajjeb u. Wejja, mhux gravi. Minti, minti ma tibżax illi illi di. Isma, inti ma tibżax illi di B'dal issues kollha ħa tiġi xi serial killer xi darba. Aw, nħobb naraħħu dak il-documentary. Tara,
nibża stja kieku jien. Minti, di ta' daddy issues jiena ma nistax nifhimha fihom fikom in-nisa. Għax di għax x'għandkom bżonn daddy biex jgħalmek kif

U l-platti u l-art. Għankunu propju Jena naħseb li joddu għaw.
Jena missi. Jena missi.
Jena narus natfu fl-imkien. Tajjeb.
Ux veru.
Ux veru.
Jena tamel affarijiet to great lengths int biex tuħu dak is-sor, man. Bravo, bravo. Jena missieri.
Missieri ma tantx tipo, I mean, kien kien missieri ta' bib, kien vera busy, kien kollu għaddej, fil ma tantx kellu daw it-tip ta' Mux ma għallimnix ta' ma was very academically focused missieri, fucking legend mill-gbar. Imma l-iktar ħaġa li li kont naħseb nara għal missieri li kienu l-bajt tiegħu.
Wow. Meta kont zaħi dejjem niftakar kont imur inqajmu għal of sinar, il-mur inqajmu għal. Xkont għajem?
Xkont għajem? Le, le, xu kien jiġi, ju kien jgħamil eh, ġurnata mis kien jahdem, ġifiri, mbat kien jiġi dar, jistrix sija jgħagġa kompli jahdem, ġifiri jgħamil kien jgħamil easy li mis-sitta sa per eżempju sal-erba, Jiġi, jagħmel siegħer ieqed, imbagħad imur jagħmel mis-sitta sa ħdax fi kull jum xogħol miskin. U l-mara, u l-mara stja, l-ommi kienet tgħidli isma', mur qajmu d-daddy, all right, immur. U mmur hemm jiġifieri, u kien jilbes dawk il-boxers. Tal-basketball ngħidlu jiena. Boxers vera. Wara Johnson.
Vera, vera.
Vera. U kont imur biex nqajmu u dejjem konna nagħlgħu hemmhekk il-bajt u kellu barbajdit mis

Nipreferi ma jkollix familja. Kellu l-bajti some passion fruit bi growth hormones. Oh my god. Mux billi bazzaġerati kienu bissiri vera legend. Vera legend. Nħobbok, nħobbok da. Vera king. Jina naħseb. Taf kim niprofa najdlu? Laqwa xow laqat ikonna jek nġibu l-missiri jaw. u joqgħod jaqla l-ħara kemm jintifel ħażin. Dik l-iktar show kbira l-qati konna. Ġibu.
Problema ta' xejja. Kull legend il-pa, il-pa legend. Imma, tal li fuq daddy issues. Aħna għamilna naqa ta' indaġini. U morna sibna l-missierek u għamilnu.
Sibtu zop, għax sibtu jien. Maħna, maħna ma tafx. Aħna ma tafx fġimaw nofs kem kapaċi namlu għaffarijiet. Kapaċi waqaw l-internet. Ma tafx il-rizorsi li għanna, jazza, right? Xo toħġ tiġi bil-nejk. Għalik, missierek.

Ara s-Sirjani, eh? Kemm huma bravi! Qed żewġuhom ta' id! Id! Ikunu frankaw il-parti tal-prexett u mbagħad kull ma jkun jonqosu mill-fistin tal-Griżma. Imma waj kemm jista' jiġik dal-barbecue paradise bi dak it-taraġ ta' Ġesù Kristu kulħadd jaqta' qalbu u ma jiġik ħadd.

Mela, aħna fi issa. Isma, il-PJ mux batuħ bla condition biex ifalluna ħerġi jibdew ma. Xaħa, ma daqstat silma, ma nkun sorpriz. Inti xie undercover spy tal-multiverse, xaħġek jew. Xed t-prova ta' għamel, ostja PJ, ma donna biex twaqqafna. Minn kollox xed t-prova ta' għamel.

Le dik storja oħra, jien meta ġejt Malta kont sibt post, kombinazzjoni kien arbi, kellu l-flezzijiet u ovvjament ta' 16 ma stax toqgħod waħdek imma kien irranġali u kont nikri post ta' 16 ġa. Dak iż-żmien naħseb Burger kien kont naħdem, insomma tgħidlix għax sponsor. Ija, it's fine.

Għal darba jiena dik kwieta.
X'kienet il-question bazof kif il-sejt? Mela, il-question kienet. Xmor ehm, tagħmel l-Ingilterra ta' 16, apparti ti kolli kell ħażin. Vera, eh? Għandhom ikel ħażin. Għandhom ikel vera ħażin. Ħażin.
Jien nitla' ngħidlek il-verità, hemmhekk kważi kull xahar nitla' ħabba xogħol. Ehm, nbieħ id-ditta tiegħi ta' ġusi u hekk. U wis ta' dwejja. Ħażin, ħażin, le, le, le, għandhom l-iktar vera, vera. Um, il-vibe, it's depressing, you know. Jien personali għamilt kważi 10 snin noqgħod hemm. Nista' ngħidilkom li kemm intkom laki għaw Malta għandkom temp sabiħ, Vera, għanna, vera kollox.
Ja, Maltija, le, Maltija. Imma biex tapprezzaw, għax kullħat jgħid, ah, ningrisiru minn subija. Imma tkun toqgħod hemm ta' dwejja men, ta' dwejja mawx, qed ngħidlek. Holidays qabiħa ovvjament, imma meta tkun toqgħod hemm. Ebixit, ebixit. It's very, it's a Per very eżempju, sad- l-school culture tal-Ingilterra, insomma, il kont mur skola. Il-qoħ biex kemm ħod niġibu.
Kien hemm nisbojot jew Pakistani. biss. Issa,
surprisingly, fl-iskola tiegħi kollha bojot konna. U li li kienu jgħidu li sewda. Kont niġibu Sewda? li ħafna għal xuftej għax kienu kbar, Ara. għax xari jefrow naturali, fimt. Vera? Kont niġi ħafna buq li dak iż-żmien, ġifieri sekundarja tal-biża. Jien kont edha Kent, mhux Londra, għax imbagħad Ok. Londra aktar multikal tkalċer. Fej kent edha.
Fej kent edha.
Kent, eh, kent bħala Ingliżi, jo. Oh. Astja heavy, jo. Dak l-Ingliżi.
Għax mux ħajem non nies, ta' ma mux ħajem non Di vera. Inti meta wasalt mill-Ingilterra, tlajt f'taxi ma' Eġizzjan. Le, le, mux dak il-mar, mela. konta nizera. Dik storja oħra li kienet ġrat. Mux fil-futur. Mela, missira Arbi, ingidmet. Eġizzjan jikrela l-flett. Le! Eh, mela xiex? Le, le.
Is-sid. Il-owner is-sid ma nafx jekk kien Eġizzjan, ġas naf li kien Arbi, fim? Kien Arbi, u hija.
Eżatt, eżatt.
Simaw dieta. Eh, Teleġo taxi ma Eġizzjan edin. Ma għamil fast forward, di ma dix taqsam ta' meta Yes, yes, sani xina rrit nisma fuq diju. Jina, jina jisu għara ma tkelli xie 22 kont naħdem cab driver u real estate fl-istessin. O, insomma, darba minnom kelli ġurnata off u, u mort paċi fil ġejt ħara ma' ħabibti u ordnajt bolt passoltu u għadda wieħed għalija em, kien Eġizzjan u xejdulu em, konna ħara u remettejtlu naqażejra fil-karozza. Naqazejra. Naqażejra. Da, wara li isma di. Eh. U Ma jgħadx miegħi jew hekk, I mean, anzi ħaħsibi u vera kien sweet u hekk u għat attore wassalni d-dar ħaħsibi. He was nice guy and uh, not a bad looking guy. Okay. Jien nafa din l-istorja. Sten, qabel tibda tgħid. Ma hu nice guy jew miskin.
Jien ovvjament taf li tipo rabet li nifsi waħdi. Dejjem kont strong u nipprova otek like soda. U spiċċajna noħorġu flimkien jien. Alright, okay. U konna nintaqgħu vera ta' spiss, I mean, for a couple of months, so fil-ħodu niklu, mbagħad nerġgħu nintaqgħu. Alright, aha. Iġib li roses u hekk, u Ostja, għatta għara, tostja kemm. Gentleman. Gentleman tal-ostjat, Aha. fimt?
You are right, aha. Stanna na- Darba minna wara ftit xhur li noħroġ ma dal-ostja. Ah, Tibat li mara fuq WhatsApp. ah. Oh, Kif qed ngħidlek, din għalija like it was perfect. you know, Okay. like- Jekk trid Beautiful.
niftħu lek il-kamra temm wara jekk ħad tibqa' mixja lura. il- Sorry, sorry.
It was perfect. Tibat li mara fuq fuq WhatsApp u għalt li do you know this guy? Għatti la għanek.
We're together. Eżatt. Għalt li, għalt li that's my husband and I have kids with him. Jien like,
Isma di. Għamlu dak il-qattus li għamlu. Ho?
Isma di. Di, mux ekbir. Dak eh. kien jikriflet biex jie tkun tista tmur torqod. Għax kien tkontu torqod. Ġiri għatta, eh, ġiri għatta għandu.
Kera flet.
Naħma siħbu nimmaġina. Ah, Meta da kellu

Wara ma nafx kemm għadda żmien. Eh, eh, eh biex jerġa'. Ebbuka l-appuntament ma l-arus tiegħi u ġiel ħanut bit-tifla tiegħu. U jiena ma konċ naf li like jiġi xinġi like. U ejja. Ah, xinġi like id-billeba. Imma ovvjament ix-xogħol differenti u rrid nżomm professional, allura kont professional, battu tlaqt ovvjament kien hemm tifla miegħu issa naħseb għandha xi erba' snin u t-tifla kienet

Tfal, le, tfal innoċenti.
Tfal, xidġieti! Li taħsbu li inti. Nista' ngħidha di li qed li inti għax li tajbu xbitni. Ġiġifi, xetlek. Spuna xi kwieta. Xetlek jiena.
Illi intom ġieli qed li tfal tagħkom. Naqtlok jekk titla' fuq dak iċ-ċint! Ġiet tkun dik tkun bis-serjetà intom. Kum qed tgħidu bis-serjetà fil-każ nibdew narrestaw in-niesu. Imma anyways. Illa meta jieħdu l-morning after pill bis-serjetà
Mela smajna li li Edna, edna li jinti taxi driver, kon taxi driver. Cab driver, ha. Kif? Mux applikajt. Le, ma ximma ma spiċċaw l-Indjani, ġara. Dak id-drog kien hemm, ma mhix daqs kemm hawn

Da meta kienu spiċċaw l-Indjani l-ewwel bdew jużaw it-tfal. Mbagħad bdew bin-nisa. Għandu għalina raw.
Anka jena għandi valitrat gravi. Kemm ġejt ħażin spun. Kemm u antik, kemm Talli aħna, talli aħna s-sawek sewwa, aħna għandna għandna technically għandna żewġ żewġ taxi drivers. Imma Ħan saqsu lilek speċjalment għax Spooner tal-li tal-raġel nasumu li jafhom ir-regoli. Għadu jaħdem hekk Spooner.
Imma dak żgur. Ma jaf ma tafhom ir-regoli ismu. Żgur jaf żgur jaf ir-regoli. Eżatt. Issa lilek
inti stesset li mara tibża minna fit-triq għalhekk ma il-bikes. Ġifieri Ħa naraw li inti vera ħaqqek xi żomm il-liċenzja jew le ta' taxi driver. U ħan saqsuk, ħan saqsuk Naqa mistoqsijiet biex naraw jekk hux vera għandek il-liċenzja jew jew qed tiktbilna ġifieri. U l-ispuner. L-ispuner ħajkun qed tipo il-viġilanti biex jgħidilna jekk hux vera jew le. Għax l-ispuner tagħna l-provi li he's a certified ex driver. Mela, ħa nibdew ġifieri sewwa. Hija multiple choice, isek qed tagħmel test tal-karozza. Mela, bażikament ħansaqsuk. Eżatt l-istess, sunaw Ħansaqsuk dis-senarju sewwa. Mela, jaqsam attus iswed waqt li tkun għaddejja bi 80 fuq il-Coast Road. X'tagħmel f'dak il-każ? Immut.
Tirringrazzja 'l Alla li qattus iswed mhux abjad, għax ovvjament dejjem aħjar it-tajja li qtgħet is-suwed milli li qtgħet is-bojod. Le!
Paxka waħdek, le! I'm a cat lover, Ħankompli, tgħidix. żomm. Eh, żomm, eh, Sinarju, se tgħidilna, tibgħatu swimming lessons għand Nila Ġus biex jitgħallem jew malura sa pajjiżu. Jew tibgħatu jaħdem ġo I am legend flok Will Smith dal-qattus. X'tagħmel?

It-tiela għal ma tiġi kif tiġi bħal Tony Drago. Xini?
It-tiela għal ma tiġi kif tiġi bħal Tony Drago. Għat ma għajtu kif dak ta' Tony Drago.

Ok, jiena naqas slow, tista' terġa' Le, di, tgħidili? di, don't worry, di se jifmu hemm barra, mhux ħadd tifhem hekk biddix Tipparkja ta' fil-politika. Sliema u jiġi Carl Senja Navarra. Wara li ma baqax Nazzjonalist. Jeqridlek kontra n-Nazzjonalisti għax in-Nazzjonalisti ma ħallsulux il-bolol. X'tagħmel inti? Nsuq ġol-baħar.

Jew tiqpa' dieħla ġo l-ewwel albru li ssib biex iġibuk fuq l-aħbarijiet u tiegħu l-ġimgħatejn sick leave. Ħsibt il-ġimgħatejn sick leave. Mela. L-aħħar waħda, di hemm ismi, hemm isimni hemm Max qabel, u meta jkun hemm ismi ġifieri ġi xi ħaġa heavy bil-fors, ma nafx insejx qed jiġri ma ħanaraw, mela. Edda tard u nsejt li għalqu l-wit tal-imsida ħabba l-flyover u erdajtu ġo xeba traffic. Bidda li tidaj. X'tagħmel? Triet l-apertura tan-niċċa tal-Madonna ta' Loretu. Tinċana s-salib li hemm fuq l-artal maġġuri ġol-Knisja tal-Imsida faċċata l-Golden Seven. Jew taqsam ix-xorok tal-Konkatidral ta' San Alla.
Min kitibhom dawa?
Kollettiv, aħna aħna naħmu bil-kollettiv. Demokrazija.
Spooner, x'tagħmel? Aħjar ma nirrispondu
Met il-festa ta' sanal.
Tija, tija, xanna għadda intervista oħra, dan tajna maħabib tijak iħor. Ex kollega tijak. Kollega, ex kollega, mux ħabib mm, tijak, mm, actually. Mm. Tlana. Xinu xufir ta' taksi mara Mela l-isbjuna, u tlele dur id-dulur qed ngħidlek Pep. L-isbjuna, bħal Mirjam Dalli. Dik ukoll l-isbjuna. Jew laqasek nimmaġinuha meta nkun waħdi norok ġismi biex imbattal is-samb. Hemm, titqalleb u tillisbjuna bis-salvaġġ ma' Roberta Mezzola. L-ewwel tibda Mirjam billi tqatta' riċipitu ta' Mezzola. Metzola peress li dejjem preparata toħroġ xi ġibbetto ieħor u tilbsu malajr. Mbagħad iddur Metzola fuq Miriam u tgħidilha x'nagħmel mir nitfi d-dawl jew nistenna lili kull animal tat-tajrun. Anka Metzola. L-isbjuna. Marija Malla ma tenhiex darba b'dublett. Isandha l-pest id bħal tal-klieb nisa u biex tbul trid toħorġu mill-kużakk. Jekk din ta' taxi mhix l-iżbjula żgur il-Madunna tinħeġ daqs posun fir-rebbiegħa f'hekk. Jien ngħidlek tixbidlek il-libgħa qabel ma ġġibha. Daqq tagħha waħda minn dawk li żżommha f'ħalqha sakemm tagħqad u mbagħad toqgħod tonfuħha se tonfuħ big bubble. Iva anke min ittratta diż-żibla għadha fuq min qed nitkellem.

Għandha waħda inqas famuża mill-parrukkja ta' Antonella? Temmen Pip. Temmen li aqqala llum jien ġejt nitkellem fuq waħda li nafha inqas milli naf ir-Rożorju. Isma' Pip! Ta' din l-ikelma ma' Antonella kemm tgħaġġibni fuq xi żmien l-għandha. Minn dejjem xtaqt nitfaħħulha tefgħa lil Antonella jien. Anke jekk ma tkunx tridni. Naqtagħha tinnejn waqt is-seks lil Antonella! Speċjalment jekk ma tkunx tridhi. Imma jien ngħidlek malajr nirranġaw biċċa ċaruta mdaħħla ġo ħalqa żewġ tajtli b'susidi fuq wara jdoqq tal-volo. Kemm jgħeġbuni l-volo, Pip. Hekk, jużaw kliem sabiħ wisq fid-diski tagħhom. Ħasra ma nifhimx kelma bit-Taljun.
Il-volo!
Aw, ħallik, Antonella. Microphone jeżisti.
Jina nużom li kebs għad deliveries għax għandi ġi xwienet u kulli xabtit noqt nżu. U l-ħar darba kelli Antonella ħanut kien hemm taxi driver għadni. Għadik Antonella, ġiviri. Antonella, kollettivament, aħna kollettivament, orġaw. Ġew ġenta xi Antonella?
Iva.
Kemm inti romantiku, BJ. Wis romantiku.
Insejna nsemmu l-sponsors. Ejja ta' show, vera, tajja. Nirringrazzjaw il-Lejtu Z Electronics li juħsib it-tech li juża l-spooner għawek eh, onlineintimates.com għal toys tal-adulti u ħafna affarijiet oħra. 5pointsgrowing.com 18 plus siġar u x'naf jien, tuhom daqqatajn, fire and fork li kull nhar terba' jkollhom l-all you can eat ah, meat 50 illum vera għand il-ġuħ men, vera għand għedin f'nofsinhar kważi, eh? Nirekordi għaw. Eh, all you can eat meat 50 euros biss kull nhar ta' erba'. Black Box Pro li juħsibinna eh, l-audio hawnhekk il-mics u eh, whatever. Eh, Met Photography hija tawek jiġbdilna ritratti bħal kull poddata, mi media li jħostjawna hawnhekk kull podcast li nagħmlu wkoll u l-ħbib il-ġodda tagħna stretta bir, ehm, pinta stretta, pinta pjaċir, Ser ikunu maħna u koll fil-live show bil-birra tagħhom eċċezzjonali. I mean, battanna ma' slow down on the beer. Raw, eh? slow down on the beer, għax mux ħajġa jintin, minn kolondu dal-ammont ħajġa.
Faqalna friġġu battalni ostja. Agreed, agreed. Ħalla sponsor ieħor Ja, sa baħna naħseb t-nejm, l-iktar prezentaturi koroħ li għatrat dal-pajis. Seriously, I'm really not, really not. Oh, yeah, Mark Lawrence, jew.
Botox Brothers. Jow salvu, jow daka u salvu Balzan. Xavier Balzan. Eh? Salvu Mallija. Mallija, mux prezentatur u kol. Ġinta t-tejdi jena ikraħ minn Peppi. U le vera, ma. U le, u le vera. Peppi klassi għalih.
Tlaqna nkomplu jew? Mhux klassi universitali.
Skola sekondarja.
Tara nkomplu. Mela, di, di, jimporta, sorry, issa di laf li għaj pushing it imma b'rispet kolli jena rrit nagħti plug naqra l-gestana. Mela, femmi. Għaraw di, xi branded ġip minn barra. Ejja, um naqra ħanara. Eh, Bikol għakaj kollok torina sormu. ko. There you go, see? Juicy!
Juicy! Jena rajt, jena actually rajtu dal-brand, I see li soħet, ġifiri naħseb anki fuq. Da ħafna famus l-Amerika da, ta. Ostja vera għu. Iwa rajt, ok, rajt, jessor, ma kessa, da kessa, da kessa nitfaw on loop. It's marketing. Jena. Taf kem ħat iġġiret, mija jel-mara. Taf,
Xiridi, kif hekk f'daqqa waħda iddeċidejt li għandek buġġint għandek żewġ tiħwienet, right? Eżatt. Għandek wieħed butik?
Eh, li tnejn huma l-istess, Hair Extensions by Jasmine jismu. Nifoka fuq wigs. Xi ħwejjeġ ukoll?
Ija.
Ah, Inbih il-wigs, eh, nifoka ħafna fuq extensions, braids, eh, dreadlocks, naq differenti, fim mhuwiex basic hairdressing. U li libsa bħalissa it's a wig. It's a wig, yes. Ah, ah, honest to God, ġieli jiena kont fuq rasek biex ħadna dak ritratt tas-soltu u Għas kelli idea, eh? the roots look quite realistic. Mux billi bat għal-bliħ ġifiri, it's scary. Tkun tider vera realistic, I mean, human hair u anka kif għettejt. Vera prosit, vera, vera, very good shit, tostja. Uġi, issa tinġib dil-brand tal-ġusi kutor. Ehm, Sissa ħadd, suppost m'għandu, ma jirkupjawnix. Le, ġib l-exclusivity, ma un. Exclusivity u. Mxek, mxek.
Imma hija ditta vera kellna bżonna u Malta. U mela, u speċjalment jekk jiġu nisgħu jagħmlu dal-affarijiet li għamilt inti nieħu pjaċir jiena. Aħna, jiġifieri wara li daħalt il-branda, ħansa suċaġi, hemm xi Kien hemm xi storiji ta' xi xi Tinder dates, għax the- il-brand nerġa' the- the brand we go a- across it again later on. U kien hemm xi storja ta' sqallija xi ħaġa hekk, le? Mm, Darus għallek żgur, żgur għallek xi ħaġa. Xo jħobbok ħafna.
Tilna legend.
Għalik inti ostja. Mela, my best Tinder date Eh. hija li ntqajt ma' l-imħabba ta' ħajti li hija temmek. Xiex fuq Tinder, tajdu. Kemm ilkom flimkien?
Eh, Ħanal u Sena u nofs. Sena u nofs. Fil-kont legali dak iż-żmien. Tajjeb, all right, all right. Jek ma konċ proset iktar ġiviri. Għanajdu kollox. Mish vera! Għala għal, kellek 90. Kienet t-tredda għommu meta batitlu l-ewel messi ġoz.
Aw, jina l-ex tijaj ġifiri l-lum ġurnata naħseb għandu xie 37 u eh. dizastru naħseb jgħat il-ħabs mill-li nara mill-articles.

f'ħajti li fuq Tinder ħansib l-imħabba u għek ġara. Imma qablu kelli esperjenza vera fakjata, eh? U mhm. like bdejt nibżan saħ Tinder. Infatti wara vera użajtu ftit, vera ma kellix fucking x'nagħmel. Imma. Let me guess, marbi. Ma kien xarbi.
Ma kien xarbi. Malti.
Malti, Malti.
Kont se tinqellib fuq Tinder, insomma, ġejt match ma' wieħed u. I mean, he was pretty nice, you know, u dakinhar kelli karozzant il-mekanik, to be honest. U għalli, għalli trid imurru niklu, Tex-Mex. Eh. Mary text Max. U jissu, għalla għalla għattatu li għemixum, bat baqa jgħid l wejja, wejja, he was very persistive. Persistive, persistent.
Persistent. Mm, mm. Tajba. U baqa jgħid l għattatu, tipo, fuck it, what could go wrong? U I mean, morna dejt, għadda għalija, Eh, morna Tex-Mex, kilna vera kien mistijek, eh, like vera xaj, u għet, eh, u rrit. Wasalni id-dar, mort id-dar, insomma, un-bat, għadna nitkelmu, fuċet. U jien kollu jgħid li għax irrit jirranġa l-karozza sqalnija jew xi ħaġa, ma nafx, apparent li ma jistgħux jirranġaw għaw Malta, naf bullshit. Kellu,
U baqa jgħid li. McLaren għadda biex kellu. Baqa jgħid li jammurru sqalija jamijaj, tipo għan ixtidek it-tikiti jammurru jammurru. Issa, jena ovvjament bdejt ngħid s-sida darba tqajt miegħu mhix idea tajba li t-tieni dejt imur ġo pajjiż ieħor. Ma marbi.
Le mhux arbi Malti. Xort arbi.
Arbi xorta.
Insomma, ehm, ma nafx kif imbagħad wara li bżam jgħid li qatt tat fakki ta' torri ta' mur sqallija, I mean qatt ma murtu why not tu? Why not? Ħallas lek il-passaġġ qed nasumi. Eżatt, eżatt. Ma u baqa' jgħidli, u baqa' jgħidli, you know, why not? I mean, eh, u jiena eħen eh, nemmen li fil-bidu raġel irid jitfa' Ma għarfet, mux għallas, ma tamil sens fil-bidu. Le, kot jgħidlek biex tmur, ma tħallas il-bidu. Mux għax raġel fil-bidu, għaxet jgħidlek u fil-bidu. Le, ma xorta, anka tkun dating fil-bidu, narħa bla sens eħel tħallas il-mara, tipo. Xieġi firi, le, u.
Le, u babbel ma kada l-istin. U babbel meta tibdu relazzjoni, u rajt, ovvjament, taraw il-futur ta'kom taqsmu kollox, imma fil-bidu għed tkun romantika l-raġel ħallas l-ewel. Tiġi xejli li le? Skont, skont minn min rrit id-dejt, jinek nifimma. Jina ġiri kelli dejt rrit jaqsam 50-50 battu tlat, ta' Le, jekk nistidna għal dejt jien nemmen li għandin ħallas jiena, ma mhux tiġi tgħid li għal-bidu ir-raġel li tħallas. Għal-bidu, għal-bidu, eh.
L-ewwel wieħed. Eh? Eżatt, jekk. L-ewwel wieħed insostja. Jiena, jiena. Ja għadek barra kupons. Jiena jekk imur dejt, jekk ikolli lek, u l-sponsor nagħmilha.
Jiena jekk imur dejt ma xi ħadd l-ewwel darba jien nippretendi li jiena ħanħallas, imma jiena ngħidilha ħammur inħallas. Għamur ħallas. Se ħallas, ta. Alright, ħallas jien. Ma, u ma nipretendix li ħat ħallasi, imma nipretendi li tgħid li għaw. Imma għart

U tlajna fuq il-vapur, eh, Virtu Ferries u. Il-liba ditti.
Eżatt.
Ditti.
Sorry, ma nafx. Tex Mex McDonald's Burger King. Oh, Kolla tajnjom exposure. Tajba, u tajba ħalli għamil xieġu xieġu. Oh, insomma, ez- eżatt kif tela il-vapur. Dalli. Eh. Għalli, għax ti diġa nħobbok.
Ovja, nafaq dak il-flus kolla fuqek. Għabbat jinkwita, eh.
Għalli diġa nħobbok. Imma li kienet kripi, ma kienx lajk diġa nħobbok. Diġa nħobbok. Ah, Għat madonna xamilt, men, xamilt bidi, għandi jumejn ma dar ostja, fucking sqalija, tgħid li jħobni fit-tini dejt. Għat għandek il-numru tijaw. Le, blok jati għad. Saqsih minn fej ixxi droga, ostja da, kemmi powerful tija, ostja. Biex tinsaqsi kol, fl-ewel date. Kien normali, naħliflek dak kien normali. Le,
salim, safej wasaltu. Vera, safej wasaltu. Għax jek dana.
Naħliflek, le. Ma ġara xejn. Le, naħliflek.
Askis,

Fir-rokna minn hu jipprova jiġi. Eh. Imma mbagħad, imma mbagħad. X'għan għamel, għajdli, ma tlajċ bil-karozza tiegħi. Egridu, Tlajna bil-karozza tiegħi. Minti missekket lu Iva nħobbok. Eżatt. U tagħmel weekend għatta parsi jom. Għatta parsi ta' xieħ. Le, zabbab.
Zabbab. Għajdlu kemm inħobbok, inħobbok iktar jek tixxili da diamant. Eżatt, biex jek ta' Oh, Tana għaruħek. Oh. Umbat, thank God, anka għal-vapur kważi konna tard biex naqbduħ, you know, għax ah. kont murt fuq il-four-wheeler ma ħabibti. U xet kħet jgħamil il-ġeri u jibki fil-xamer għadu. U kienet issu il-four-wheeler, u ħabibti kienet issu four-wheeler mal-guide. Ok. Għanna mountetna minna li.

U meta xi ħadd jiġi jgħidlek I love you fuq it-tieni dejt fakjatni u. Imbagħad imbagħad.
Eh. Assertive ir-raġel. Ne, ne, żgur. Eh. He knows what he wants. Meta ġejna lura Malta, inkollu jibatu messaġġ wara messaġġ wara messaġġ. Persistent.
Kolla donni tajbin. Creepy is the word. L-unika ħaġa li jarbi. Ma kienx fucking Arbi. JD, ma kienx Arbi jgħam. Xkien?
Malti.
Dorta.
Ah, mux Arbi. Um, eh. Baqa jibat like. Għasti marriċ nitilfu li għanna, għaxin hos connection u ek, u like vera klikjajt miegħek u ek. Jina, tipo, eh, l-għat l-osma, like, Ma Jew- forsi li- li did- I don't feel the Finished, spark. eżatt, u hekk. that's it. Dak żgur, you must have been his, probably his first one, u just it went, he just, he fell he- head over heels. Which is u first bil-fors. kiss.
Bi- bi- Biex ta' biex ta' sar inti mal-ewwel wara fit-tieni date ta' full love mode u tiħux għalik issa li ħanajdlek. Imma biex to fall in love with anyone, inkluż inti on the second date, hassle, eh, ma sax ikun. Ma stax ikun. Persuna trid titgħallem naqaxini, whatever. Trid tixhom ir-riħa tal-bass u tal-ħara. Biex tkun taf jekk din vera tħobba jew le. Le? Wara, wara li.
Wara li jetlu hekk u jisni waqaf nibatlu, mbagħad imbidel minn like. U kien jidher tal-biża' minn għax anke l-ħarsa tiegħu like kienet. Kien jidher tal-biża' u Umbat jissu beda qabdu ġejjin il-ħejt, like, kim inti kera. Eh, tajja.
Eh, u, like.
Għaw, ah, isma, li għettejt, kollu jġri fi zwiġ. Kollu jġri fi Beda jgħid koti. Għara forissat. Talabni, talabni għal flus tat-tiket

U tipo like, ha, hi.
Għallek sorry jew xi ħaġa. X'qalli sorry.
Umbagħad iskoprejt li daw imurru training flimkien la rus tiegħi.
Lex. Le, le, le, la rusa. Da. Imur training miegħu. Żo waħda, żo.
Għax għadek kif fuck jgħidni hawn.

Carlos. Carlos, qabel meta kont ma' Carlos indunajt li dana. Meta bdejna nitkellmu jienu Carlos rajt xi tratt. U inti tmur training ma' daddy jew ma' liben? Ħanibdew. Jew ma' l-ispirtu. Jew ma' l-ispirtu santu.
Le, ma' liben, ma' liben imur. U inti xi għadek tmur training miegħu?

19. U dan ħattu zaħir inti qed dan osja tajjeb ħajkun. Għażiltu zaħir biex inti meta tixjih ikollu biżejjed saħħa biex jimbuttak bil-wheelchair. Għax inti ħadġi ħafna iktar qablu żguru. Ekku. Kif kif tħobbhom lil ġiel apparti taħt l-età inti? X'inhu ma il-characteristics?
What do you like? jidru bħal drugati. Għaxin, għasan tu tatu wahda. ċaddu xaqsa ma jkollhom Xi statement da! Tajba, tajba, tajba. Għal-punt huwa li vera jider normali u ejja ma jidirx. Mhuwiex trauma ta' jew hekk. Għandha t-tatużi, tali biex kunu tafu. Għandi għandi kemm għal Bil-cornrows hemm isek

Kemm jidher ħafkas? Għamela, għamela l-kripok, missirek tafu.
Le dak jiġi minn familja healthy. Opposites attract. L-ostja. Imma veru, tiskanta, di xi ħaġa oħra, men. Xiex. Jina, ovvjament, persuna rabit li nifsi u ma kellix ħajja faċli. Pero ma jfissirx għax jina trabbejt imkisra, ħankun imkisra u ħan ispiċċa ma xaħat imkisser. La, għaxej? Le. Għax ħafna nis jek jamlu, ma jfissirx għax inti ġejt oh. trabbija ħazina ħat kompli tmur dawn fil-ħajja, anzi, trid tkun aktar pozittiv u Ek inti ħajkollok partner da dal-persuna is describing yourself, ġifiri, ovvjament. Jiena. You need to find the best version. Jiena mrobbi minn familja super Christian, super good, super everything perfect on paper u jgħatawna me programma daw l-tlet zibel għaw, ġifiri, biex tara li mandu xaqsam Kif it-trobbija tijak, what you want, l-enerġi li jinti t-ġenri għagġifiri, 100%. Ovvijament, I had bad dates, I had a toxic boyfriend, imma tal-limt minna. Agree, do.
Rajt l-affarijiet ħżina, ma marġajċa minn l-istess. Kiex Juventin u kol, tal-liba. Juventin. Ħana elbu fuq din il- Jena kont tabbati.

Imma ħana ġana elbu naqa fuq xolok u fuq il-parrokki, etc. etc. Inti tamel il- Thank you. Il-parrokki ta' Antonella sowa. It's famous. Tixtijom minn għandek.
Tixtijom minn għandek, as in she's one of your clients. Ġibinna ritrat bil-penti taħħa ostja.
Why? Mela, wejja. You sick fuck. PJ vera jiffanzja ostja.

Mela, tal inti ma tix tikxef in-nies. Aħna. Sibnijom dan. Sibnijom dan nies. U jekk ma sibnijom xħan saqsuk, daw in-nies jekkx huma għandhom il-parrokki jew le, jekk il-parokka tagħmel sens. Aħna għamilna design ta' parokka għan-nies. Mm. Tal inti il-professional titgħidilna jekk hux design tajjeb jew le.

U għanajdulek u koll il-raġuni għalfej dawn il-nis għandhom bżon u jridu il-wig minn għandek. Mela, għanibdaw Savior Balzan u l-ewwel wieħed sewwa. Dan ovvjament min jekk jixtieq wig ħajġi għandek. Issa dan ħa jordna parrokka għal programm ġdid li ħajibda u ħajismu l-programm xħela taħin. U il-wig li jifan li għamil lilu kien jgħad li miss Da, ħela daħin, x'taħseb? Jixraqlu jew le, naħseb ġi solid jien.
Naħseb il-hairline jgħatna għalura. Liva kemm bu tajjeb. Naħseb.
X'taħseb? Tajjeb oġbit oġbitek, it's a good one? Le, ma nirranġawa. Le jmiss. Alfred Zammit. Irid parrokka biex jitla l-qorti ħarrek is-Super One Talli wara mitej sena u żewġ gwerer dinjin nindunaw li Calamita huwa programm għaqla ħażin. Faqqa din il-parrokka. Din il-parrokka tiegħu. Ġibtu jissu xi biker. Mhux tajjeb ġie tajjeb ġie ġifieri, Alfred, ixraqlu jew le? Tagħmel parrokka Aħbar differenti xeddid inti. dik. Biddillu l-ħwejjeġ.
Eh, Vera, kun brajker joqgħod tajjeb naħseb jiena. Le? So. Li jmiss. Li jmiss. Frank u Drew Zammit. Dan għabidu konna ħanġibu Frank biss, imma deċidejt nżid il-partner tiegħu Drew għax it li huma jista' jkun ikollhom bżonn parrokka, però f'dal każ ġifieri Frank u Drew għandhom bżonn il-parrokka sewwa għall-interview mal-Magic biex jerġgħu jakxu l-ħajja ta' JD. U dawn huma il-parrokki li aħna vintajni l-om tidin kux tajjeb jew le, ġviri għawek.

Daw kollha nis famużi kbar ta' fil-ġismu ta'. Jina, jina, ħin kollu xogħol ħit. Għandek. I'm sorry. Mela ħajf mu għannis s-sinti titħaqxu. Proset. Għandu bżon parrokka, Johan sewa, parrokka sabiħa, ħalli meta joħroġ il-film li jmiss ta' Ridley Scott ikun ippreparat biex jardaħħulu. Adrian il-guru! Il-nostja jemġiex, kumena!
Tixraqlu moħok, jew ħangrek naħseb toqodlu. Tixraqlu, tixraqlu. Toqodlu, le?
Għadet l-ostja.
Li miss għanna il-Mike Spiteri. Tafu, il-Mike Spiteri tafu.
Jew laqqas. Eh, eh, I recognize him. Għajt, ah, ok. Dan għandu bżon parrokka għal music video il-ġdijt tijaw ta' diska li jisima. ħanqa ta' ħmar.
Jixraqlu, Carlos!
Jixraqlu!
Lalla kem ġita vera King Gostja Mike. Distant memory.
Vera ħareċ, vera ħareċ sorit. U biex baħ Carlos, għandek fi tista' minnhom l-inti. Jino ġobni.
Ħafna, ġeġ solit, le? Fucking King, un Mike. Charles Andron.
Daw vera heavy. Għandhom zon zewġ barokki biex jitellaw fex il-ġew ġdid ma' Gaffiero u jsemmuħ No Women No Crack. Oh.

Charles and Ron ukoll. Taħ jagħmlu programm ġdid ieħor differenti. Fashion show. Fashion show ieħor differenti. U għandhom bżonn il-parrokki biex jitellaw fashion show differenti ieħor ma' gaffiero jkoll. U ħajsemmuh ufti, ufti, ufti, kam aħna zbiħil!
You're done. You're done. I know what you did. Guys, ċajta, aħna biss nafuha. U xitkom biss, ovvja, ovvja. Gallus għazzess lalla jitħajja wara waħda naħseb fema wkoll. Għan femek naqra xini. Xini mbelħa di, Disappuntata.
Għani disappuntata, inti disappuntata. Għani illa għalix. Għani illa għalix dinija ċajta li jena għan niblokki għakka minn għajti. Għax aħna dina fuqa bħala ċajta xaħat għalinna li u actually gay. U di ċajta għalinna u ġifiri, he was gay and was joking and he said this. Di għaddi xil letteralment derogatory, man! U ixin nis! Le, ma nistaw! Għara, jismun, ħadna din il-remarka. U għajt jaqbel miegħi, s-sara, għajt jaqbel miegħi, u xed taqbel miegħi. Issa naraw, issa naraw. Taf xi ġlida ġejja fuq di biex indaħlu għajja għalem. Imma qed taqbel miegħi qed tħossa deep inside. Isma, ma jidher xejn. Jiena għaliex jiġifieri ma jidhirx xejn. Ma vera. Ma tidirx litra.
Vera. Jiena għalhekk għalfejn taħseb għamilt il-dot dot dot jiena. Ħalli aħna ma jidhirx xejn. Taf kemm hemm taf kemm hemm nies li jgħidu l-n-word, jiet literally ma sax ngħid l-n-word. Aħna mhux se ngħidu l-kelma. Ma ngħidu kelma li tirrima magħha. Le?
Mistoqsija fuq fon kulħadd. Jeżmin tagħmel il-parrokki tal-Frezzant?
Xini?
Tellix ma tafx minnu għal-Frezzant. Ma nafx.
Ma tafx minnu għal-Frezzant. Dak għandek fucking membership premium plus miegħu għalax kieku.

Quick, quick fire, quick fire, ejja!
2307.
Ejja, 2307. Xiex 2307? Eh, alright. Kemm ir-rukel ta' darek niksir lek wara lejl nġib fit tobba ta' sormok. 2307 ir-rukel numbers. Zero. Zero, zero, ħażin. Limis, tira limis, inti. Eh, Ejja, ħanqa panti jom jajna. Tira għalissa. 1, 2, jew 3. Xriħandra zokra ta' Mari.
Ta' ġobon, jinna.

Imma qabel ma nagħlqu kollox, dejjem dejjem ninsa thank you tal qed tgħid qatt ma nikbu aħna. Għandna l-aħħar set ta' interview li għamilna mal-ħbib tiegħek. Għal ma ninsaħiex li huwa l-Imsida. X'kedda ġejja biex naqsam il-PBS Gwarda Manġa u Mbambalula l-Antonella. Għana ma nistax nifhem kif l-eskanji l-Maltin ma jgħallmukomx kif tiskarna ħarufk. Imma waqt il-lesin tal-PE, tant fl-isports brodu aħjar tintefgħu tunfħu l-gidi. Jufu x'isuqu n-nisa. Jufu jsuqu iktar mill-irġiel in-nisa. Ipprova suq meta da fuq il-mobile tagħmel il-makeup waqt li ttibba l-formula tal-bumper to bumper bil-lest għal dak li ħa tifqa' minn wara. Imbagħad tkellem. Meta kont għadni niżżewwiex ma kellhiex lejra taħt rasi.

Għall-inqas sabru l-kaxxa tal-fristajt ħdejh darb'oħra. Ara l-lesbjoni. Dawk jafu jsuqu. Imma l-karozza tikkun awtomatik għax dawk ma jħebbuhx il-gear lever. Asma! Taf xi jagħmel l-ispooner biex jidħol l-Amerika issa li Trump mhux qed jaċċetta trans? Jien naqbel ma' dawn l-speed cameras kellha qed imutu wisq żgħażagħ.

A to Z Electronics, eh, maħna bit-tek u l-affarijiet li juża l-spooner anka l-air conditioning. Onlineintimates.com, eh, Toys 18 Plus, tistaw taraw xi bieħu apparti minn hekk ħafna iktar affarijiet onlineintimates.com, 5pointsgrowing.com għal dawk li jixtuq jirabbu pjanta ħelwa tal-Ficus 18 Plus ukoll. koll. Fire and Fork kull nhar ta' Erbgħa 50 euro all you can eat meat. Black Box Pro illi jieħu siebna bl-audio anka fil-live show ser ikun qed itina daqqa t'id kbira Black Box Pro. U Met Photography illi qiegħed hawn magħna joħdilna ritratti, kull podcast, Mi Media wkoll jihhostjawna kull podcast fil-premises tagħhom. U stretta, pinta stretta, pinta pjaċir, ħajkunu mana fil-live show u kol, se tkunu tistaw tixtru l-birra minn emmek. Duqu għax, vera tajt. Talking about the live show, very good beer. Vera, vera inzir. Mux birra, ma IPA.
Għandhom l-IPA u kol. Kemmi tajba, osti. Naqa fruti, ju. Different, jima nifimx fija. Dik IPA, Indian Pale Ale, naqa fruti, jek, special. Mela, once isemma live show, tinsewx guys, għana tickets għal-bejħ, 30 ta' April, 2nd u 3rd May, fi 30 April lejliet festa, tickets in jimbiħu fast, morru fitxuwa malajr, ħan noħorġu il-mistidnin next episode, ħan għajdu minnu ma l-mistidnin u nigarantilkom li you're not gonna be disappointed. Pero qabel ma nal u nixti u s-soltu aħna Nagħtu biċċa ta' beautiful rigal żgħir lil Yasmin u bil-ġismu tal-ispooner, bil-kar tal-ispooner. Bil-kar tal-ispooner. Mela, urijielu, eżatt, guys, għandkom bżonn xi ġidi works, kelmu waħda l-ispooner, għandna l-għoġa fuq dinja. Le, le, tira l-Jasmin għata li l-ħanut. Thank you lil Jasmin, apparti dik, jazz, ukoll. Thank you, eh.
Ej, għantu għaxa ħagġa. Għana affarijiet speċjali mill-ħbib tagħna tal-online, inti mitz ħantuk

Li tistgħu inti wkoll ġri tiċċekkja xem. Tażel waħda. Tażel waħda, ġifieri tażel waħda mela qegħdin fuq il-monti tal-birgu. Għana pawintu għal-fwej, għandak. Vet kidan, tu saħ. Lesti tajba, finish.
Għanara, għanara.
Le, davera, davera sabiħa stja fl-xkud. It's nice, so finish.
It's good, it's good, it's good. Bil-leksa puff, puff, puff. Thank you, Ultimate.

Pero għala volja kbira, thanks guys, ma ninsewx tifollow jawna Bite to Bacon fuq kull imkien edin YouTube, Spotify, Patreon, kull imkien, kull imkien, pero l-ikbar u mux l-inqas, grazzi kbira l-istidna speċjali tagħna il-Jasmin!
Thank you.